ס'ווערט פארציילט אז א קעניג האט אמאל גערופן א מעלער ער זאל אפמאלן א בילד פון אים וויאזוי ער קוקט אויס. דער מעלער האט געהאט א פראבלעם ווייל דער קעניג זיין רעכטע אויג איז אים געווען אפגעהאקט, אויסגעקראצט אינגאנצן, זיין רעכטע פיס איז אים געווען אפגעהאקט, ער האט דאך דערצו געהאט אזא שטיקל הויקער אויך, ער האט א איינגעבויגענע רוקן אינגאנצן, ער האט אויסגעקוקט שרעקליך. ער האט דארפט דא גיין מאלן א פיקטשער פון אזא קעניג מיט אזא קרוין, וואס איז דאס? שוין, דער מערער האט מחליט געווען, א פיקטשער פון א קעניג דארף אויסקוקן ווי א קעניג. האט ער אפגעמאלן דעם קעניג, און ער האט אים געמאכט א פערטיגע מענטש. צוגעלייגט א אויג, צוגעלייגט א שטיקל פיס, געמאכט גראד דעם רוקן. ער איז געווען נספּועל פֿון די הערלעכע ווילד די מעלער. ער איז געווען זיכער דער קעניג וועט אים נאָר באַדאַנקען און באַגיסן מיט מיט מתּנות. ער קומט צום קעניג און מיט אַזאַ שמייכל לייגט ער אָראָפּ דעם ווילד און דער קעניג ווערט מלא חמה. דאָס בין איך? איך האָב דאָך נישט קיין רעכטע אויג. איך האָב דאָך אָפּגעהאַקטע פֿיס. וווּ איז מײַן אײַנגעבויגענער רוקן? דאס איז נישט מיך, האט ער געהייסן מאלן א בילד פון מיך אויפן פלאץ, מורד במלכות, אראפ מיטן קאפ, געהארגעט. מען רופט א צווייטער מעלער, דער קעניג בעט אים, מאל אפ א בילד פון מיר. דער מעלער ווייסט שוין נישט וואס צו טון, טראכט ער צו זיך, ודובר אמת בלבבו, איך בין א אמת'דיגער מענטש, ער מאָלט אָפּ דעם קעניג, אַ אויסגעהאַקטע אויג, אָפּגעהאַקטע פיס, איינגעבויגענע רוקן, דאָס איז דער קעניג! ער לייגט צו אַזאַ קרוין, יאָ, פיין, דאָס איז דער קעניג! דער קעניג קוקט עס אָן, מלא כעס, וואָס האָסטו געטאָן דאָ? ס'איז נישט קיין פּיקטשער פון קיין קעניג! אַ קעניג איז אַ גאַנצע זאַך! אַ קעניג איז אַ פעסטע זאַך! מוליד במחוז, אַראָפּ מיטן קאָפּ! געענדיגט! מ'רופט אַ דריטע מעלער. דער דריטער מענער טראכט וואס טו איך דא? וואס מיין טאטע נישט גוט? ער איז געווען א חכם, ס'האט אים אריינגעבליצט א גוטע געדאנק. ער האט אפגעמאלן א בילד פונעם קעניג זייטוועגס, פון דער לינקער זייט. פון דער לינקער זייט איז דאך דער קעניג געווען א גאנצער מענטש, ער האט געהאט א אויג, ער האט א גאנצע פיס. איי, וואס טוט ער מיטן הויקער? דארף מען פאר א גוטע געדאנק. ער האט געמאכט א בילד ווי דער קעניג רייט אויף א פערד און ער שמייסט א פערד. ווען מען שמייסט א פערד איז מען דאך איינגעבויגן אין רוקן ווייל מען שמייסט מיט דעם גאנצן כח. קומט אויס אז דער קעניג איז געווען א דובר השלום פון דער לינקער זייט, א גאנצע אויג, א גאנצע פיס, איינגעבויגן אין רוקן. סאו שטימט אז מחי' דער קעניג איז געווען מלא שמחה, ער האט אים באלוינט, ער האט אים באקרוינט, מחי'. עד כאן המשל, און מען לערנט ארויס פון דעם זייער אסאך זאכן. כ'האב אבער א קשיא אויף די משל. וואס האט דער קעניג געוואלט? וואס האט ער געוואלט דא? ער האט געוואוסט ער איז א באמין, וואס וויל ער פון די אלע מעלות? וואס וויל ער דא? וואס וואס וואס האט אים געפעלט דא? וואס האט ער געוואלט באקומען? טייערע צוהערערס, פאר מען גייט מקדים, פאר מען גייט מסביר זיין וואס דער קעניג האט געוואלט דא, לאמיר מקדים זיין א הייליגע שטיקל מאראל אין פרקי אבות, אויף די משנה פון רבי חנינא סגן הכהנים, אומר, הווי מתפלל בשלומה של מלכות, מען זאל מתפלל זיין אויף די. אויף די פרידן פונעם קעניגרייך, מען האט אים געזאגט מען רעדט אפילו פון אומות העולם, שאלה מלא מראה ווען נישט מען האט מורא פון זיי, ווען נישט די משטרה, די פאליס וואס איז דא, איש את רעהו חיים בלעו, יעדער וואלט אויפגעגעסן איינער דעם אנדערן. איז דעם רב מסביר פארוואס, וואס עפעס, איז דא גענוג פלאץ אויפן וועלט פון נאך פאר נאך מענטשן. זאגט ער א מורא'דיגע יסוד, זאגט ער די אייבערשטער האט באשאפן די גאנצע וועלט, אלעס איז געווען גרייט, די וועלט איז געשטאנען דא, און נאכן גאנגען די אייבערשטער באשאפן איין מענטש, זאגט ער די אייבערשטער האט באשאפן די איין מענטש אנדערש ווי אלע בעלי חיים, ווייל אלע בעלי חיים זענען באשאפן געווארן א זכר און נקבה, און ער זאגט עפעס איז באשאפן א פאר צוזאמען, אדם איז באשאפן איינער אליינס. קומט אויס ווען די מינוט אדם איז געבוירן געווארן, זיין ערשטע אימפרעשן, די פירסט אימעדזש, איז געווען, פאר מיך איז דא א גאנצע וועלט, ביימער, גראז, וואסערן, הייזער, שטחים, אלעס בעלי חיים פאר איין מענטש. זאגט ער א יסוד גדול. א מענטש וויל כסדר צוריקגיין צו די מציאות אז פאר מיך איז די גאנצע וועלט. די נקבה איז שוין נישט באשאפן געווארן אזוי, די חווה איז שוין נישט באשאפן געווארן אזוי, אבער אדם איז אזוי באשאפן געווארן. איז כסדר וויל א מענטש צוריקגיין צו די מינוט וואס די וועלט איז מיינס, איך בין ענטייטלט פאר די גאנצע וועלט. זאגט ער ווען נישט מ'האט מורא פון די מלכות וואלט א צווייטער אויפגעגעסן, וואלט א מענטש אויפגעגעסן א צווייטער מענטש ווייל ער וויל זיין אליינס אויפן וועלט, ער וויל פילן אלעס קומט זיך מיר. און דאס פארענטפערט זייער שיין. מ'זעט אמאל א מענטש האט עפעס א זאך, א גשמיות'דיגע זאך, ער האט געלט, ער האט הייזער, וואס עס זאל נאר זיין, וועלכע טאלענט ער זאל נאר האבן, וואס האב איך עס נישט? וואס איז? ס'דא נאך טאלענטן, ס'דא נאך געלט. וואס וואס איז די ערשטע זאך? יא, נאכדעם טראכט מען שוין, שעשה לי קצר כי, אז ס'באשערט ערליכע סבים, אז איך האב עס נישט דארף איך עס נישט, אבער די ערשטע רגע, וואס האב איך עס נישט? ווייל א מענטש וואלט כסדר צוריקגיין צו זיין ענטייטלמענט אז די גאנצע וועלט אלעס איז פאר מיך. ס'איז אזא שטארקע יסוד אין די בריאת האדם צו פארשטיין פארוואס א צווייטער וויל אויפעסן א אנדערע מענטש, פארוואס פילט מען אלעס קומט זיך מיר, כסדר איז מען כסדר פארנומען זאגן איך וויל אויכעט, איך וויל אויכעט, וואס איז? ס'דא נאך, ס'דא אנדערע, ס'דא פלאץ פאר יעדעם. די ערשטע רגע ווייל ער וויל צוריקגיין צו די רגע פון די בריאת האדם וואס די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן פאר איין מענטש און וועגן דעם איז די הייליגע מהרל מסביר כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא ווייל די גאנצע וועלט איז טאקע באשאפן געווארן פאר די איין נפש במציאות איז עס אזוי איז ווען ביסט מציל דעם מענטש ביסטו אים מקיים ביסטו מקיים די גאנצע וועלט, ווייל די פאר די איין מענטש איז שוין דא די גאנצע וועלט, אבער ס'איז אויך פון די אנדערע זייט אז די מענטש אליינס פילט אז די גאנצע וועלט קומט זיך מיר. יעצט טראכט א רגע פון די קעניג. די קעניג האט געוואלט וויסן אז ער האט נאך איינעם אויפן וועלט וואס זעהט זיין גוטס, ער האט יענעם איינגעקויפט, ער איז מיינס, ווייל א מענטש כסדר האט ליב צו פילן אז מענטשן. ווילן אים, מענטשן זאגן אים גוטס, א מענטש ווערט נספּעל פון א גוט ווארט, וואס איז? דו ווייסט נישט אז ס'איז געווען גוט? וואס ווערסטו נספּעל ווען א מענטש געבט דיך א גוט ווארט? ווייל ס'ליגט אונטער דעם נאך א זאך, יענער מענטש האלט פון דיך, סאו דו האסט נאך עפעס פון דער וועלט, פון דיין ענטייטלמענט, וואס דו ווילסט האבן. יעדע זאך וואס נאך איינער זאגט דיך א גוט ווארט, נאך איינער ווערט נספּעל פון דיך, נאך איינער זעט דיין גוטס, דער מענטש פיל גוט ווייל איך האב נאך איינעם באקומען, ווייל איך וויל האבן די גאנצע וועלט, ווייל דאס איז די אינטייטלמעט פון א מענטש, ווייל צו דעם וויל ער כסדר צוריק גיין לויט די משנת מהרל, אזוי זעט מען דאך קלאר. און דאס ליגט אונטער א גוט ווארט, און דאס איז די וויכטיגקייט וואס מען דארף זאגן א גוט ווארט פאר א צווייטע מענטש, ווייל דאס איז זיין בריאת האדם, דאס דארף ער האבן פאר זיינע עסענשעל נידס, דאס איז אים מודי וויכטיג אז איך האב נאך איינער וואס זעהט מיין גוטס, וואס ער ווערט נספו אויף מיך וואס איך האב אים, איך האב נאך עפעס פון דער וועלט, איך האב נאך א זאך וואס איך ווער נספעל, וואס א מענטש ווערט נספעל פון מיך אויפן וועלט, פשט איז ער האלט פון מיך, איך האב אים. דער קעניג האט הנאה געהאט אז דער מעלער האט געטראפן א פלאץ וואס ער איז גוט, וואס דארט האט ער אים אונטערגעקויפט, וואס דארט האלט ער פון אים, דארט זעהט ער זיין גוטס, האט ער נאך א בילד פון זיך וואס ער זעהט ווי מען ווערט נספּעל פון אים, וואס ער זעהט אז ס'דא א מענטש וואס זאגט זיין גוטס, איך האב אים. מ'גייט יעצט צו דער ליכטיגקייט, צו דער ליכטיגער טאג פון רבי שמעון בר יוחאי. באקאנטע גמרא, מסכת שבת, דף לג עמוד ב'. כ'האב עס געלערנט און כ'האב געזען עפעס אזא טיפע געדאנק דא. שמעון אוחיון קומט ארויס פון די מערה נאך צוועלף יאר, וואס האט ער געטון דארטן? דארט האט ער געלערנט אלע ספרי תורה, שם למד ספרי תורה, שם למד ספרי תורה, אדונני בעל יוחאי, ער האט געלערנט די ספרי תורה דארטן, ער איז געווען אויפן העכסטע דרגה וואס א מענטש קען נאר צוקומען, ווי עס שטייט אין זוהר הקדוש, ער קומט ארויס פון די מערה נאך צוועלף יאר, און ער זעט וויאזוי מענטשן זענען מבטל די צייט, און די מענטשן ווערן פארברענט, און די אייבערשטער זאגט אים, גיי צוריק אריין אין די מערה, קום נישט דא מיט חרוב מאכן די וועלט. קען מען רגע טראכטן, מען רעדט דא פון א מענטש וואס איז, ר' שמעון חיון מיט זיין זון ר' אלעזר זענען די העכסטע דרגה וואס קען נאר זיין, די גאנצע וועלט איז נאר פאר זיי, און ווי לאנג ער זעהט נישט גוטס אויף א צווייטע מענטש קען ער זיך נישט דרייען אויף דער וועלט, ווייל די מענטשהייט דארף איינער זאל זעהן גוטס אויף זיי, נאך דערצו אזא רשעים בעכו ווי מען רעדט דא. נאך א יאר קומען זיי צוריק ארויס און זיי רופן זיך אן כמה חביבים מצוות על ישראל, ווי שטארק און ווי זיס און באליבט זענען די מצוות אויף די אידן, און מיט דעם איז ער ארויס די צווייטע מאל פון די מערה, און מיט דעם פון דארט און ווייטער איז נתגלה געווארן תורת פרעשונג ביי חו מיט זעהן גוטס אויף אידן. וואס האט ער געזעהן? ווען א איד גייט מיט צוויי, לויפט מיט צוויי בדים של הדסים ערב שבת, יא, ס'איז געווען ערב שבת ווען ער איז ארויס פון די מערה, לג בעומר די יאר איז אויך ערב שבת, און ערב שבת, יענער זאגט צו קעגן זכור און קעגן שומר, אה, כמה חביבים מצוות על ישראל, מיט דעם איז ער ארויס פון די מערה. מיט אלע זיינע מדריגות און מיט אלע זיינע גרויסע זאכן ווי גרויס ער איז געווען, האט אויסגעפעלט אז רבי שמעון חא זאל מכה זיין אז די מענטשן דארפן מען זאל זען גוטס אויף זיי, ווייל דאס איז די בריאת האדם. און מיט דעם איז ער ארויס פון די מערה. בדרך אגב, די הייליגע מהרש א זאגט אז אזוי ווי מען זעט אז די שבת'דיגע לעכט הרוגום הנער, ער האט ערהאבן בנים תלמידי חכמים, און דער נער רעדט דאך קעגן זכר און קעגן שמור, טוט די משל די זעלבע זאך איז אויכעט אז די צוויי הדסים זענען א סגולה פאר בנים צדיקים, ס'איז נישט אזא באקאנטע משל, וויל איך עס פשוט, ווי מ'זאגט, מייפד זיין, אז דער הייליגער משהו איז זאגט אז הדסים און שבת צוויי הדסים איז א סגולה פאר בנים צדיקים, היינט איז דא מען קען עס גרינג קויפן, ס'איז אפשר כדאי מענטשן זאלן וויסן אז ס'איז א סגולה, צוויי לעכטער איז א סגולה, און צוויי הדסים איז א סגולה פאר גוטע קינדער, על כל פנים גייען מיר צוריק צו די יסוד, אז די בריאת האדם דארף געזאגט אז מען זאל נספור ווערן פון אים, ווייל דאס מאכט אים פילן אז ער האט נאך איינעם אויפן וועלט וואס האלט פון אים, ווייל א מענטש וויל פילן ווי די וועלט איז זיינס, ווייל די בריאה אדם איז געווען איין מענטש פאר די גאנצע וועלט.